नमस्कार मिथिला नमस्कार सचू जी नमस्कार सर नमस्कार मिथिला सचू जी की हाल चाल छै गाम घरक गाम घरक हाल चाल तऽ ठीके ठाक छै एखन गामो घरमे एखन जे छै से राजनीतिक सरगर्मी जेना पटनामे देखाइ छै तहिना गाम घरमे सेहो छै एकटा बड़ा गजब बात छै किछु इलाकामे पानि सेहो बढ़ि रहल छै जी जी बाढ़क पानि हँ ई किछु इलाकामे जे छै से जेना बेनीपट्टी दरभंगा आ काल्हि खन देखलियै जे मधेपुर जिला मधेपुरा जिलामे जे छै से किछु जगह पर पानि भरलैया एलैया ई तटबंधके रिसाव सेहो भऽ रहल छै आ बेनीपट्टीमे तऽ खैर तटबंध टूटि गेल रहै ओकर मरम्मत कऽ देल गेलैया स्थानीय प्रशासनके द्वारा मतलब प्रशासन सजग छै जी तऽ बाढ़िके पानिओ बढ़ि रहल छै आओर सियासी तापमान सेहो बढ़ि रहल छै जी जी जी तऽ एमहर तऽ महागठबन्धन तऽ बड़ा झकझोमर चलि रहल हइ हूँ हूँ काँग्रेस आओर आर जे डी के बीच हँ कांग्रेस आर जे डी के बीच बहुत टिकटके लऽ कऽ काल्हिसँ जे छै से अड़ाइ मचल छै आ एखन जे छै से कोनो साफ नहि छै अन्दरसँ ई खबर आबि रहल छै जे कांग्रेस कहलकैए जे दू सए तैंतालिस सए सीट पर अहाँ तैयारी करू लालू जी जे सिम्बल बटने रहथि ओकरा काल्हिखन जे छै फेर तेजस्वी वापस लऽ लेलनि तऽ एहिसँ बहुत बड़का जे छै से संशय महागठबंधनके टिकट सीट शेयरिंग के लऽ कऽ बनल छै एम्हर एन डी ए मे एम्हर एन डी ए मे तऽ जे छै से संशय ओतौ छै लेकिन ओतऽ लगभग क्लियर भऽ गेल छै काल्हिखन देखल देखलियै जे एकहत्तरि टा सूची जे छै से भाजपा जारी केलक उम्हर काल्हिखन अनन्त सिंह सेहो नामाङ्कन करौलनि हँ जदयू से ओ बहुत लम्बा सुपौल से विजेंद्र यादव की सुपौल से केलथि विजेंदर जी करौलनि हँ नामाङ्कन उमेश कुशवाहा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जी जी तो मतलब ये नामांकन वाला खेल तो चलत सबके नज़र पूरे बिहार की नज़र अब कांग्रेस और जेडी पर रहते जी जी लेकिन हमरा लगे कि हाँ इहो निपट जेतै हम्म, हम्म, आ ई कहू कि इम्हर जे मिथिलामे अपन जे पानि बढ़लैए एकरा तऽ रिजॉल्व करैके कोशिश भऽ रहलै हइ तऽ ई तऽ लगभग हर सालके नियति जकाँ भऽ गेलैए लेकिन एहि बीचमे एकटा नीक खबर हइ कि मखाना किसान सब कने मतलब जे ग्राउण्ड रिपोर्ट छै मखानामे खेतीमे जे लागल अछि

तकर बाद मखान बोर्डके जे छै से एहि सरकारमे जे छै से घोषणा भेलै आ एहि मखान बोर्ड से जे छै से बहुत रास उम्मीद किसान सबके छै ताहिमे जे छै से जे किसान जे मने किसानोके छै आ जे व्यापारी छथि हुनको छनि एहि दुनूके जे छै से एहिसँ लाभ जादे फायदा केकरा हेतै एखन तक तकके जे स्थिति रहलैए व्यापारी वर्गके जे बेसी लाभ भेल ओ होइत रहलैए लेकिन मखाना रोडके निर्माणसँ जे छै किसान जे छै ओ जतय कम लाभ अबैत रहलैए हुनका लोकनिकेँ सेहो उम्मीद जगलनि हेँ जे एहिसँ जे छै से हमरासभकेँ लाभ भेटत अच्छा किएक तऽ मखानाके खेती बहुत दुरूह काज होइ छै बहुत कठिन काज होइ छै आ तैँ जे छै से किसान सब के ई अपेक्षा छनि जे मखान बोर्ड सऽ हमरा सबके लाभ भेटै अच्छा लेकिन व्यापारी भी जे छै सेहो तऽ मिथिले के छै ने यौ हँ बिल्कुल मिथिले के छै व्यापारियो मिथिले के छथि आ व्यापारियो सब जे छै से ई चाहै छथिन जे हुनका संगे जे जे लाभ भेटै छनि ओ लाभ मे जे छै से किसान के सेहो एतऽ कोनो अथी नहि छै जे मने हमरा भेट रहल हँ ओकरा नहि भेटै तेहन तरहक कोनो बात नहि छै अच्छा व्यापारी सबके तऽ एते तक कहब छलै जे पिछला दिना जहन टैरिफ बला बात भेलै अमेरिका के लऽ के तऽ व्यापारी सब तऽ इहो कहलनि जे अमेरिका के टैरिफ के बहुत बेसी असर नहि होयत किएक तऽ हमसब वैकल्पिक बाजार सेहो रखने छी तऽ ई सब चीज छै जे मखान के खेती के लेल जे छै से नीक बात छै अच्छा

कइ कइ तरहके सुविधा देल गेलैए लेकिन ओकर लाभ जे छै ई अक्सरक मकर जालमे मतलब लोक जे छै हालाँकि सरकार तऽ बहुत तत्पर छै नीतीश जी तऽ खेती किसानी लेल तत व्यवस्था केलखिन हेँ तत योजना बनेलखिन हेँ जे हर बार जे

मखानके ओहि ढङ्गसँ ब्रांडिंग नहि होइ छलैए एहि सरकारमे ई सभसँ बड़का बात भेलै जे ओहि मखानके ब्रांडिंग भेलै से सी एम सेहो कयलनि पी एम जखन अबै छथि तऽ बेर बेर मखानक चर्चा करै छथि आ एहि सभसँ जे छै से सुपर फूड कहलखिन मखानके तऽ एहि सभसँ जे छै से लऽ गेला कई देशमे लऽ गेला जी पी एम बिल्कुल मे- गिफ्टमे कतेक देशमे लऽ गेला हालोमे मॉरिशस गेल रहा तऽ रहथि तऽ ओतुका जे छै से राष्ट्रपतिके